Abusuafoɔ, sɛdeɛ monim no, ɛyɛ mo somfo, mo ara mo nua Gyeslor Nana Kwame Anane. Wofrɛ me Asante barima a mɛgye so. Wohyia me TV so na wotwa me to ata na mate wotwitwa wo nsɛm so. Nsɛ afe mu ani, one year mu ani na agya, yɛbɛyɛ adwuma wɔ Tweape ase sɛ manhyia kuro dua yi mu. Na mesutu documentary kakra, yɛhu sɛ Yɛn mmaa ne wɔn fa asenom nso hia mmoa kakra. Enti anɔpa yi yɛkeka yɛn nsa ase ba sukuu mu hanom bɛto headmaster ne n'apamfoɔ ha. Na yɛde book ne uniform kakra yi na ɛbrɛ yɛn nua mo. Sɛ na agya afe no kɔ na wie no yɛsɛ yɛtu suduro du kakra yɛnyaeɛ no. Ɛnyɛ da biara na ɛsɛ yɛyɛ adɔeɛ no wɔ asɔre dɛm. Ɛduru baabi a ɛsɛ yɛpue abɔntene na ma yɛn nuanom a sɛbi yɛne wɔn nni som baako mu no so ahunu sɛ ɔsom a yɛwɔ mu no, yɛnyɛ nkyekyɛmu, na yɛn nyinaa yɛ baako, efisɛ sɛ yɛn nteaseɛ yɛ baako deɛ a, na Nyame baako ne yɛn nyinaa de yɛsom. Nti yɛbaeɛ a na kakra a yɛwɔ a yɛde brɛ asukuufoɔ nkoraa yi. Nti yɛda mo ase. Yɛnom a yɛahyia ha, Kyekyepo, ɛwɔ Tweapease Sɛmɛnkyia kurom GA Primary. Sɛ yɛhwɛ ade fɛɛfɛ yi a yɛhu no yɛn anim ha yi ne asukuufoɔ nkura yi a, na ɛnyɛ biribiara sɛ sɛdeɛ ɛyɛ twat ne nickname deɛ na mmom yɛfrɛ no gyesrɔ nana kwame anane wɔhyɛ bɔ sɛ wɔbɛba na kakra ɔbɛnya biara no ɔde abɛboa tweapease sɛmɛnhyia kurom die primary school ti ɛnɛ da yi Ɛyɛ bosome da a ɛtɔ so aduasa, ɛyɛ November 30th yi, ɛna wɔde ɔse ayɔyɔ. Yɛni mpo nna so, yɛbaeɛ na yɛbɛtoo sɛ wɔn nso so wɔ ha. Enti sɛ akyerɛkyerɛfoɔ mu nyinaa moahyia ha a, na ɛyɛ aberanteɛ Jeslord Nana Kwame Anane aka Twat, ɔno na ɛbɛyɛ ade fɛfɛ sei ama yɛn. Na ɛfo yɛn mu, ka ɛwɔ sɛ bi a yɛtoto yɛn nsa frɛ mpanyinfoɔ bi nso a wɔka sukuu yi ho, PTA ne SMC. Nanso no, ankɔba saa, nti wei yɛbɛgyina wɔn anan mu na yɛagye nɔɔma no anigyeɛ so, na yɛde no ase ama wɔn, na yɛwie a yɛama ato yɛn mpanyinfoɔ nso a ɛne wɔn yɛ adwuma yɛ PTA ɛne SMC executives. Yɛbɛgyina mu biom ada wɔn ase sɛ dwumadie biara a wɔn deɛ biara no, Onyame nka wɔn ho ɛwɔ wɔn adwuma yɛ mu. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmoa a wɔde asi wɔn ani so sɛ wɔbɛboa Ghana mmɔfra wɔ wɔn dwumadie mu no, Nyankopɔn bɛma akɔ so na wama wɔn nyinkyerɛ ne ahoɔden a wɔbɛtumi de ayɛ saa. Nti akyerɛkyerɛfoɔ a wɔwɔ Samanhyia kurom, yɛn nyinaa yɛn nso bɛka abom de nnaase ama mo. Samanhyia kurom Tweapease sukuu de nnaase bɛma mo. Na yɛnim sɛdeɛ moayɛ yi, mo din no bɛkɔ akyiri. Na obi biara nso a ne nsa bɛka krataa bi, yɛ sukuuni akora, sɛ yɛ efie nnipa bi na ebehunu a, ɔno nso bɛbɔ mpae no de ataa mo akyi. Nti yɛbɛda mo ase pii wɔ adeyɛ a adɔyɛ a mobɛyɛ yi wɔ Yesu din nti. Amen. Yɛda mo ase. Nyame nhyira mo paa wɔ dwumadi a moabɛdi ama yɛn yi. Nyame anim, yɛha adwuma no ɛyɛ den. Wohwɛ nkura yi ho. Ɛne adeɛ ɛyɛ a na ɛnyɛ nkuranhyɛ wɔ mo sukuu ntaare mu. Enti deɛ moayɛ ama yɛn yi deɛ, yɛn ani asɔ pa ara. Ɛnkanka ne me, me nkoraa yi, wɔn ntaare no nyɛ. Ebi aba sukuu saa ara nso wɔahyɛ fie ataare saa. Enti Nyame nhyira mo, Nyame nhyira mo. Dorothy, Ahaa, woahu, hwɛ ade fɛɛfɛ a woayɛ ama yɛn yi, ɛne o, woahu sukuu ataare.

anuanom ne adɔfoɔ Ghana mma. Wohu deɛ yɛbɛyɛ ma Twea Piase Kyɛmɛsua Sukuu? Deɛ headmaster kae wotee, me nso metee. Ɛsɛ still sukuu no hia mmoa. Nti wɔn anisoadehu nyinaa sɛ ebi mmra bio. Class no bebree wɔ hɔ a ɛsɛ nka yɛnya class one, class two, class three. But poor structure nti, yɛtumi joine two class ɛwɔ one class na wobisa sɛ sɛ P4 ne ti ha na P5 ne ti ha na wɔn resua adeɛ wɔ the same class a ɛbɛyɛ papa yɛsrɛ mo deɛ aba abɛyɛ no deɛ yɛn ahoɔden bɛtumi ne abɛyɛ no o wɔn hia mmoa bebree mmoa bebree woso bra na ɛbɛyɛ wafa mu deɛ ebi a wodeɛ no koraa deɛ anyɛ book anyɛ uniform na sɛ wotumi bɛsi just one school block koraa ma wɔn a nyame bɛhyira Yɛaba abɛyɛ bi, yɛnwiei na nso wɔ hɔ ara. Wohwɛ structure yi a ɛwɔ ha yi a, aka biribi kakraa bi o, sɛ yɛbɛto blɔg no aduru baabi ne aprasta, ne yɛagu fam nyinaa kama, ne yɛde nkonnwa ne table agu mu. Ɛno nti ɛna ama most of class no ɛyɛ combine. JHS 1, 2, 3 class no, adeɛ baako a ɛha adwene ne sɛ baabi a structure no wɔ no, ɛyɛ afata o, like ama sɛ ɛyɛ canopy. Hwɛ! Ɛnna wɔte ase. Wofiri hɔnom ara na wɔhɛde towards forest a ɛwɔ hɔ no, na bisa sɛ wosua adeɛ na awia bɔ na sɛ wɔwɔ bi koraa pii hɔ a. Imagine! Ɛnna sɛ ɛdu nsutɔberɛ so a, ɛsɛ wɔn kɔ. Sɛ nsuo tɔ a, ɛbɛbɔ aba hɔ. Wobɛyɛ dɛ de book bato hɔ. Tikyani bɛyɛ dɛ agyina hɔ akyerɛ ade. Enti wɔn situation no ɛyɛ very serious. Adɔfoɔ ɛyɛ very very serious. Yɛsrɛ afe ni ɛna mebaa ha. Afe baako ni na masan aba. Deɛ mebɛhu yɛ no ɛno ara ɛna masan bɛhu. Na adeɛ baako a ɛyɛ me awerɛhoɔ ne sɛ sɛ wo drive towards the main road from Kumasi to Ɔboase a ɛni akyire o. Wodu Pɛkyi number two a na wo branch wura Pɛkyi number two kuro no mu a ɛyɛ just five minutes drive nti from kumasi to akora no bɛtumi aka sɛ just thirty minutes drive nso bra ne bɛhwɛ wɔn situation abusuafoɔ yɛsrɛ mo yɛmmoa na yɛmɛhwɛ tweapea se sɛ mehyia kuro sukuu yi na tikyafoɔ kora mpo a ɛwɔ mu no wɔn nso nya ahomeka ɛmfa nkyerɛ nkora no adeɛ deɛ ɛkɔ so nyinaa akyi no meka aggregate nkora no ɛyi wɔ afe bi akyerɛw a, ɛbɛ shock wo. Wo te sɛ nkwadaa no koraa no, wɔn bɔ wɔn ho mmɔden na nka obi te structure mu sei a, nka osua deɛ koraa nkɔ. Nso afe bi aduru a, wɔn performance, yɛ ka kyerɛ wo a, ɛte sɛ obi wɔ kuro mu deɛ. Yɛ srɛ mo mmɛ mmoa nkwadaa no, na wɔn ne yɛ daakye. Nsɛm bi sei ne yɛn temanmufoɔ a yɛwɔ akoma pa ne adwene papa ma ɔman no, yɛ problem. Last year, during campaign time, na mebɛyɛɛ saa documentary wɔ ha. Sɛbi yɛkasaeɛ wɔ NPP din mu. Na ɛnkyerɛ sɛ yɛankasa ama aban na ɔte so kyerɛ sɛ yɛtan party bi anaa yɛtan party bi. But yɛbɛhuu ɔhaw a na nkoraa no wɔ mu na ɛma yɛgyina so de kasaeɛ. Dwumadi a ɛbɛbɛdi yɛn ha so no, yɛma mpanyimfo bi aso tee. Metumi ma obi aduru kwan, metumi abɔ Chairman Wotumi din, ɛyɛ NPP Ashanti Region Chairman. Sɛ dwumadi a yɛredie nie, na ɛkyena bi sɛ NPP ɛbɛtra abangua kɛseɛ no mu a, ma wontwa w'ani anaa w'akyi nkyerɛ yɛn. Ɛfiri sɛ sɛbi sɛbi, ɛnyɛ deɛ yɛbɛdie nti ɛna na yɛte saa mpentekwa no saa berɛ so. Mmofra a ɛbɛto wɔn wɔ ha yi, daakye ebi rebenyin abɛyɛ Ghana mpanyimfo yi bi. Enti woboa wɔn a wonto ntwene. Besi nnɛ sɛ me ne wo kasa yi, NPP panyin biara mfrɛɛ Agenda 57 nipa baako mpo ɛnnaa no ase. Yennya akwanya mpo ne Nana Addo nhyiae, nso dwumadi a edi yɛ nyinaa no, yenim sɛ footage na yɛde kɔmaa no, ɔhwɛe. Ɛyɛ na woka no sei a, obi te hɔ a ɔnte aseɛ. Wɔ sɛ bia wopɛ biribi na adie, anaa kampa a woyɛɛyɛ, wopɛ sika na agyeɛ. Yɛn nuanom a wɔte aburokyire koraa deɛ, ebi tumi nyɛɛ kasatia wɔ social media so. Nanso ɛberɛ a ne yɛdi campaign no akyi a, yɛkɔɔ Kɔle Zauda, Honourable Kɔle Zauda kurom na ne nua no retwa nsekan no. Ebia dɛn ntam no wɔ kurom akora na yɛka sɛ nkɔ anka wo yere anaa maame bɛka sɛ ɔma wo nkɔ. Nanso Ghana ho dɔ nti, yɛde yɛn sini adwuma too hɔ. Yɛannwene nnipa a ɛdɔ yɛn ho sɛ bi wɔ party anaa party B na wɔbɛpae wɔn akyi akyerɛ yɛn. Yɛde yɛn ho bɔ afɔde. Nanso besi nnɛ, sɛ wo na woyɛɛ deɛ meyɛɛ yi na aseda mpo abɔ wo a, anka wobɛtɔ kɔ so ayɛ? Nanso amum abam. Ɛna bɔhyɛ so a mebaa ha bɛhyɛeɛ no, ɛhante me sɛ mebɛyɛ, nka ɔtwerɛ no se wɔkyiri nkwaseafoɔ bɔhyɛ. Bible se wɔkyiri nkwaseafoɔ bɔhyɛ. Na me nana ka asɛm bi kyerɛɛ me, yɛ a na ɛyɛ me dɛ paa. Yɛn yɛ tena akura ase kakra yi. Afe no so na yɛdua aburo a, sɛ ɛsɛ asase na yɛdua aburo wɔ so no, sɛ yɛdua bag baako a, me na na meyɛ tɔba bag baako no fa no. Mebisa no sɛ, Nana, bag baako na ɛsɛ sɛ yɛdua no, ɛfa yi ɛ? Ɔse, yɛdua bag baako no wie a, na ɛfa no aka no, yɛato de apete afuom hɔnom. Sɛ anomaa anitefoɔ sɛefoɔ bi ba hɔnom a, Wɔbɛdwiradwira amena nyi yi deɛ adua ne nnie nti no ɔnni deɛ ato apitie no nwie no na wayɛ dɛn na wammee NPP foɔ deɛ na moato apete sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anoma aditifoɔ ne ɛdeɛ sɛ afuo bi ɛnsɛe deɛ moyɛ kakra mɛka nyinaa ni na mede aseda ɛma nnipa a dabi ɔmo yɛ social media ɛka wɔn amokoa ne ɔmo adwene na ɔmo bɔ yaba so na ɔmo hyɛ nkuran Mister ne Misus Ankomah a wɔwɔ Canada, Toronto, na ne mmea me nuabaa Nana Ama a ɔwɔ France. Yɛda mo ase. Bere biara mote yɛn nka a, sɛbi ɛnyɛ deɛ yɛpɛ adie nti, yɛfrɛ mo so a monnye yɛn so. Yei nti memmoa yɛn nua mo. Ɛyɛ mo somfo Jesrel Nna Kwame Anane aka Toat. Wohyia me na frɛ me Asante Bɛɛma so a, mɛgye so. Yɛda mo ase.